Mae hi rŵan yn rhyw chwarter wedi chwech yn y bore, yn fore o fai digon dymunol, ac er gwaetha'r awr aneuarol, mi fydd yr harbwr bach yma ym Mhorth Penrhyn ger Bangor fel rheol yn llawn prysurdeb tua'r amser yma. Y bore yma'n anffodus dydi rhagolygon y tywydd ddim yn rhy ffafriol, felly rhyw ddistaw iawn ydi hi 'ma ar hyn o bryd. Ond mae 'na un troler o leia, yn fodlon mentro allan i ddannedd y storm a ninna ar ei bwrw, gawn ni weld sut eith hi. Peth cymharol newydd i Fangor ydy pysgota o'r math yma. Mae hon yn olygfa lawer mwy cyffredin i Gonwy nag i Borth Penrhyn, gan mai dyna'r canolfan draddodiadol i'r gwaith. Ond traddodiad neu beidio, mae Conwy bellach yn prysur golli ras, a Phort Penrhyn, neu Aber Cegin i roedd o'r hen enw, yn datblygu'n gyflym yn brif borthladd pysgota'r gogledd. O ran safle, mae'n lle delfrydol i'r pwrpas, yn llechu mewn man gysgodol o fewn cyrraedd i Fae Lerpwl ar y naill llaw a Bae Ceredigion ar y llaw arall. Os bydd y gwynt yn grio'r dwyrain, mae'n ddigon hawdd sleifio i lawr y Fenai i Gaernarfon, a phan fo'r rhagolygon o'r gorllewin yn fygythiol, mae 'na loches a digon o bysgod draw i gyfeiriad Ynys Manaw. Ond er mai o Fangor y cychwynnodd y sylsfiod heddiw, gwr o Foelfere Sir Fôn ydy'r capten a'r perchennog, Robert Jones o hen stoc colongwyr, a'i feibion hwythau wedi dewis y môr fel gyrfa. Mae William a Tom hefo ni heddiw, ond y mab hynna, Chris, yn methu â dod. Dim ond rhyw ddwy flynedd sy ers pan ddychwelodd y prysurdeb i Borth Penrhyn. Gyda dirywiad y diwydiant llechi roedd y lle yn prysur fynd a'i ben iddo, ond fe welodd criw o bysgotwyr lleol fod 'na obaith eto am ddyfodol disglair. Aethpwyd ati i ffurfio cymdeithas gydweithredol i ddatblygu'r cei, a heddiw mae yno wyth o longa, ynghyd â chell rew anferth at gadw pysgod yn ffresh. Mae yna sôn am godi ffatri no'n weddol fuan, ac eisoes mae yna gwmni ar y cei yn codi tywod o'r môr at bwrpas adeiladu. Yn y pen draw, yr awdurdod pysgod gwynion sydd tu ôl i'r datblygiad. Mae nhw medru cynnig benthyciadau a chymorthdal i brynu llongau ac atgyweirio hen rei. a hwy dalodd ddeugain y cant o bris y gell rew sy ym Mangor i alluogi i'r pysgotwyr lleol ymaflyd ynddi o ddifri. Fel rheol mi fydd Capten Jones yn gwneud dwy siwrna ar wythnos, yn cychwyn ar fore Llun i fod nôl ddydd Mercher a chychwyn eto fore ddydd Iau i ddod nôl ddydd Sadwrn. Am Iwerddon ag Ynys Manaw y byddan nhw'n anelu fel rheol. a hynny'n golygu bod yn rhaid cario rhew efo nhw i gadw'r pysgod. Ond ar siwrna gymharol fer fel hon, wrth gwrs, mae glanhau'r pysgod o'u perfedd yn ddigon. Wedyn, mi fyddan nhw'n barod i'w hanfon i farchnadoedd mwya' Lloegr. Roedd y sgipar wedi bod yn ceisio fargohoeddi fi drwy gydol y daith fod potsias yn creu problemau anrhithol yn y rhan hon o'r byd, a chyn gynted ag roeddan ni wedi gorffen taflu'r hwyd i ddechrau tio, fe gawson ni ymwelwyr annisgwyl braidd ar fwrdd y llong. Cyfeillion o'r HMS Bilton yn gwarchod traethau Cymru, ac yn amau'r enw Sgandinafaidd ar ochr yn cwch ni. Y trueni mawr ydy mai dim ond dwy gwch o'r fath sy'w cael ar arfordir gorllewinol Prydain, y naill yn Abergwaun a'r llall yn yr Alban. Ac erbyn iddyn nhw gyrraedd, yn aml, mae'r potsias o Ffrainc a Gwlad Belg hanner ffordd adra. Wedi'r cynnwrf, dyma ni'n barod i godi'r hwyd, bron bod yn tuo bellach am yn agos i deurawr. Bu'r dorau sy'n rhoi pwysau i rwyd ei hun yn crafu wyneb gwely'r môr am gryn bedwar can llas y tu ôl i ni, ac fe ddyla fod yn lled drwm erbyn hyn. Lledod yw'r gobaith mawr heddiw yn ôl y sgipar, er mai casod môr sy'n talu o'r arfarchnad. Mae'n rhaid gwneud elw sylweddol, gan fod y costa mor uchel i fenter fel hon. Fe gostiodd y cwch dros chwe mil o bunna, a rhwydi a rhaffa tua pum cam punt yn ychwaneg. Er gwaetha'r peiriannau i saethu a chodi'r hwyd, mae o'n dal yn waith caled, yn enwedig felly pan fo'r môr yn arw. Rhyw hanner can troedfedd ydi hyd y sylsffiod i gyd, ac felly cyn gynted ag y cyfyd y tonna, mae hi ar drugaredd yr elfennau'n llwyr. Ond gyda helfa fel gawson ni heddiw, mae'r cwbl yn werth chweil. Fel rheol mae'r llongor mas yma'n tua rhyw deirgwaith y dydd, ond dydi'r pysgod ddim yn hawdd i'w dal â hyn bob amser. Rhaid mynd ati rwan i ddi-doli'r pysgod i wahanol fasgedi, a thaflu dwsinau nôl i'r môr gan eu bod nhw braidd yn rhy fychan. A rŵan bod y rhan fwya o'r haliaw drosom mi gai na gyfle i gael gair bach efo'r skipper. Mister Jones, mae hwn i weld yn rhyw fywyd arw ofnadwy, be nathoch chi gymryd ato? Wel, o'r dechreuad wedi bod yn ymchwynga mawr trwy boeth, a wedi gweithio i bobl eryll de. Ond rŵan dwi'n ship owner fy hun, yna beth yna'r peth mwya ohono fo dwi'n meddwl. Ag mae'r hogia, y ddau hogyn hefo fi bob amser yn bysgota, a na be di bywyd nhw, na be ma nhw'n lecio neud. Wel dyma fo, mae'r peth gorau mi na wneud efo nhw felly te. Da ni newydd gael pobol i as o'r Belton dwi'n meddwl oedd ei henw i rwan ie? Ie. Jyst yn checio'r papurau. Ie. Ac yn y blaen 'lly. O maen nhw'n keen ofnadwy. Ydi potsiars yn broblem? O potsiars yn o pethau mwy mwya ofnadwy dwch chi gael de o wel foreigners am fwya de fyddoch chi be dwi'n meddwl Frenchman a Belgians ydi ydi'n cwyn ni de maen nhw'n dod i i'r tir ni bysgota. A os aim yn ddrwg, sy'n nhw'n pysgota fel ydy ni'n neud. A maen nhw'n pysgota fo'r hen rwydi bach. A maen nhw'n nhw'n palu gwylod y môr. yeah, a maen nhw'n cymryd bwyd. Mae'r pysgod yn fita, maen nhw'n cymryd bob peth fita nhw. Mae yna ddrwg dinas yn chi yn Wel, i dweud stori fel dwi am feddwl yn de. Mae yna un o hogia ni, fydden ni'n dweud, o dim o Penrhyn chwaith, yn ei dweud. Nawr, nhw'n dweud dros di rwyd o chi. Malu rwyd o'n dipia ilw, de. Fe roedd un byd mond troi rownd ag am adra. Un sgrapiar, llwyth o hen feics ar dec. Allan ar ôl hwn wedyn de. Mynd reit o flan i rwyd a gilliwn rhyw lot o'r hen feics ar lawr. Ar i rwyddo. A malodd i rwyddo'n dipia ilw de. Peth gynta nes i sylwi bore ma Mister Jones oedd yr enw Searles Fiord, felly rhyw enw od ofnadwy. Sut githoch chi'r llong ma? Wel, so ni, da ni di bod yn chwilio am gwch yn wlad yma am o chwe mis neu fwy. Cwch newydd i ni de. A dyma Tom y mab a fi'n a Chris y tri na ni. A ni Norwe am spec edrych be oedd gynnyn nhw de fel cychwys gota. A dyn fi o'n uno am ryw wsnos, mynd drawn bob man, fi o'n i'n Christensen, Oslo, Alsund, Trondheim, Offiod, a mi welon ni'r cwch fan Offiod. So ni'n ôl adra a hel pres a mynd yn ôl i'n ôl am mewn gwirionedd de. A sy siwrna gysa chi adra fo yn ôl? O, siwrna neu ddim, ganol gaea. A gwynt, ffos nains am dri diwrnod un. Pobl yno? O, gwen, gawn ni dywydd ofnadwy. Wedi gorwedd a'n pen iddo fo, methu mynd i len byd de. Ac eira, wel, wyddoch chi dec cwch na fel hyn? Ie. Chwarter awr o eira ac oedd o'n llifn ar draws y rhwng i gyd. Ie, chi'n... A chi'n gweld dim byd de.

Mae ni mewn i Lerwick, Longside, ac yna lle buon ni am dair wsnos, Forced Nines a Tens yn South Wales East, fyd o'n i'n symud o'n o de. Yn ddiwedd gawn ni jans, ac allan â ni. A rwan, rown am y Caledonia Canal, rwan i gael sgoi dipyn o dwydd mawr rown nos o Scotland. Yeah. A mae ni at Wick, dechrau chwythu wedyn. Yn y Cromarty First, mae'n i mewn i wic. Mae'n i fanna'n dair wrthnos wedyn, methu cael allan. Gales mawr wedyn de. Ond dim traffodd o fan o mlaen. A wedyn o fan o mlaen, gawn ni allan un bora i'r canal, i'r Caledonian Canal. Twydd braf rwan, a dim byd i'n rhwystro ni rwan, rwan adra. Yeah. Hanner ffordd ar draws Loch Ness, mae'n niwl de, ond nes ni'n gweld dim. Wel, yn diwadd, Mi gafon ni trwad i Fort Augustus, stopio fan'na am y noson. Cwch yn tied up, dim, dim problems 'de. Yn bora, o'dd y cwch wedi rhewi wedyn. Yn y dŵr 'lly? Yn y dŵr 'de.
Gwbo. Yn y canal, o ganol gaea 'de. Ia, ia. Wel a dechra'r hen injan fowr 'ma, pong, pom, pom, ag off, torrodd y rhew ag off a ni. Dyn dyna'n problem wedyn 'de. Dyn aru ni gyrradd Bae Mwyro chwech ar gloch un bora,

Nôl ar y ffordd i Fangor. Welson ni ddim o'r storm oedden nhw'n ei addo ni bore yma, a phan gyrhaeddwn ni nôl a'r hold ma'n llawn, dwi siŵr y bydd pysgotwyr Bangor i gyd yn genfigennus ac yn nedi farhau na ddaethon nhw allan i'r yfygu efo ni'r bore yma. Dwi beth bynnag wedi dewis yn swpar, dim ond gobeithio ga i gyrraedd adre'n ddiogel i'w mwynhau hi.